हमरा सबके कीचड़ में एकटा कमल खिलावा के है अच्छा हाँ बस एतबे है जे कीचड़ में कहिया कमल खिलते विश्वास है कीचड़ में कमल खिलते दस साल भऽ गेलै कीचड़ के आब खिलते कमल जहन खिल जेतै ने तऽ सुखा जेतै हमसभ तऽ जे झेलै छी झेलै छी केओ एकटा रिश्तेदार नहि अबैया घर पर कहिया कोन रास्ता से आओ से रास्ता बताओ अब ढूंढे छिए गूगल पर सर्च करे छिए कोनो एहन घर घटक नहीं आबि रहल छै की करू हम सब एहन रोड नहीं बता पाबै छिए जे एहि रोड से आओ हमरा घर और हमरा सम्मान दिया से नहीं भऽ रहल छै पहिने कीचड़ में सुअर रहै आब कीचड़मे हमसभ रहि रहल छी नाली पर चलै छी कीचड़मे चलै छी बियाह नहि भऽ रहल छै कतऽसँ कहियौ घटक कतऽसँ एतै ओतऽसँ बु- बुझि जाइ छै जेहन कीचड़मे सब रहै छै जे एकटा शराबके बोतल लाबऽ जाउ तऽ एकटा शीशीके साथ एकटा शीशी फ्री सुनऽमे एलै छै आ तहूमे अगर कोनो महिला जेथिन लाबऽ लए तऽ आओर तीस परसेंट ओहिमे डिस्काउंट छै योजना के लाभ छै एतऽ एहि सरकार के ई लाभ छै सुविधे लेबऽ छलै शहर मे जाइ छी रोड हेतै रोजगार हेतै सब चीज हेतै तऽ तऽ वएह छै लोक के पानिओ पर पानिओ पर आफत भऽ गेलै रोड आ नाली कतऽ से हेतै घरे घरे लोक के ढूंढ ढूंढ कऽ एकटा कार्ड पकड़ा देलखिन है आ कोनो अकाउंट नंबर नहि किछु नहि लेलखिन है सबके घर घर हाथ मे राखै हेथिन ओ सबके जहन जीत जेथिन तहन तऽ पूछलियै ने जे हेलीकॉप्टरसँ अहाँके ओ खसा देबै कि पैसा खसेन हँ वएह नोट खसेथिन हेलीकॉप्टरेसँ खसेथिन ओ नोट तहिना सोझे एकटा कार्ड पकड़ा देलखिन ओ एकैस सएके इसकुलके कमसँ कम तीन किलोमीटर जाय पड़ै छै बच्चाके कमसँ कम तीन किलोमीटर छोट छोट पाँच चारि पाँच सालके बच्चाके चलि कऽ जाय पड़ै छै तहूमे डर छै ओहोमे डर छै पटरी लऽ कऽ कतेक एक्सीडेंट भऽ रहल छै ट्रेनसँ एक्सीडेंट होइ छै कटि जाइ छै कतेक दिक्कत छै आ माय बाप पहिने ओकरा आधा घण्टा लऽ कऽ जाइत छै आधा घण्टामे रिटर्न होइत छै फेर इसकुलके जहन छुट्टी होबऽ लगैत छै फेर माय बापके आधा घण्टा जाइमे लगैत छै आधा घण्टा आबऽमे लगैत छै दू घण्टा माय बाप पढ़ैत छै अपना बच्चाके साथ डेली तकर बाद बच्चा सब कहुनाके पढ़ि रहल छै बीचमे जे रेलवे लाइन छै बहुत दिक्कत छै नस- नजदीक में स्कूल कोनो होबाक चाही जे कम से कम छोट पाँचवीं क्लास तक के बच्चा जे छोट अपन स्कूल में पाँच छः मिनट के दायरा में चलि जाओ स्कूल जाके पढ़ि के आबि जाओ एते तऽ हक होबाक चाही बच्चा के से नहि भेट रहल छै गाँव के लोग से से बदतर जिंदगी हम सब जी रहल छी ई गाँव गाँव में एते ऐसे ज्यादा साफ सुथरा छै ओहिसँ ज्यादा साफ सुथरा गाँव में छै आ राता तऽ एकदम कीचड़ में जी रहल छी हम सब जे सुविधा लए आयल छलहुँ हेँ एतऽ के कमाई एतै गेल आब हो हल्ला भऽ गेल छै ओ हो हल्ला भऽ गेल छै ओतऽ ओतऽ दवाइ नहि भेटै छै ओतऽ अहाँके डॉक्टरके देखा सकै छी बहुत जादा लाइन लग बहुत टाइम लगै छै लाइन लगै छै दवाइ आ दवाइ अहाँके सभटा प्राइवेटेसँ लेबऽ पड़त सुविधा किछु नहि छै जे दवाइ छै सभ अहाँ प्राइवेटसँ कीनू ओहि हो हल्ला क्लिनिकमे किछु नहि भेटत हँ एडमिट ओ कऽ लै छै लेकिन दवाइ हमरा सभके बाहरसँ लेबऽ पड़ैए